Ffliwcr iadu mewn defaid. A dwi'n mynd i siarad am y symptomau, welwch chi, neu 'dyn ni'n gweld fel milfeddygon a'r ffermydd a fydd chi fel ffarmwrs yn gweld a'r ffermydd hefyd. Yym, mae'r amodau sydd gennym ni yng Nghymru, tirwedd a'r tywydd, yn berffaith i fagu ffliwc. Yym, yn arbennig os gawn ni rhag gwlyb a chydig bach o Tywydd mwyn hefyd. Ym mis Gorffennaf a Awst gwlyb mae yr niferau o friw caryborfa yn codi'n uchel iawn. Rhan o cylch bywyd yr friwc yw bod o'n gorfod byw mewn malwen, a mae'r malwen yn gorfod byw mewn lle gwlyb, a dyna pam fod y tywydd gwlyb mor bwysig i Yr ffliwc a'r a'r y cylch bywyd. Yr ffliwc. Mae o'n byw mewn y llefydd gwlyb ar y ar y tir lle mae gennych chi brwyn a a tir uchel ar y mynydd ond hefyd ar tir gwlyb y tir isel os oes na dŵr yn sefyll ar y wyneb yym rown nein- nant neu llyn fach unrhyw ll- unrhyw le lle mae dŵr yn sefyll. Dyma'r falwen dyn ni'n dyn ni'n gweld. Mae'r falwen yn un fach ydy, er bod hwnna'n llun reit fawr, mae'n un fach ydy, mae tua faint y bys bach chi. Ac um, allwch chi gweld i reit aml ar brwyn neu ar yn ymyl ochr y llyn mewn yn chydig bach o ddŵr, weithiau ddim hyd yn oed yn y dŵr, weithiau ar y brwyn ac ar y borfa mas o'r, uh, o'r dŵr ei hun. O'r malwen 'na, mae'r mwydyn sydd yn rhan o'r cylch bywyd yr ffliwc yn cael dod allan o'r malwen ac yn mynd ar y borfa. Mae'r ddafad wedyn yn dod heibio ac yn pigo lan yr yr yr ffliwc off ffwrdd o'r borfa ac yn mynd trwy corff. Rhaid ni hefyd gofio bod ffliwc yn dymhorol iawn. Felly, amser dyn ni'n gael rhag gwlyb, dyna pryd dyn ni'n gweld o, dau, dri nes mis nes mlaen, yn yr hydref, cychwyn hydref, ac mewn i'r gaeaf, dyn ni'n dechrau gweld y problemau ffliwc. Felly, unwaith mae'r ddafad yn pigo'r ffliwc lan, y symptomau dan ni'n gweld yn y ddafad yw, mae 'na mae 'na ddau rhan o'r o'r symptomau. Yr rhan cynta' yw acute fluke neu yn s- fluke sy'n digwydd yn sydyn, felly neu'r s- yr s- yr fluke cynta' sydd yn ga'l 'i ddigw- sy'n digwydd yr peth cynta' sy'n digwydd i'r corff. A be sy'n digwydd ydy mae'r ffliwc yn um, mynd i'r iafu, neu iau, ydych chi'n dweud yn De Cymru, ac yn um, teithio trwy'r iafu i gyd. Ac mae'r ffliwc, jyst i chi gael gweld llun bach arall, dyma'r dyma ffliwc. Ac um, dyma peth o'r niwed mae o'n wneud yn yr iafu. Ac chi weld mae'r er Yr abscesses gwyn i gyd yn lle mae'r ffliwc wedi gwneud niwed i'r iafu. Felly y symptomau dyn ni'n gweld ar y ddafad ydy weithiau ar y stages cyntaf yma ydy anemia neu gwe- ddafad wedi gwaedu ac wedi jyst trigo. So dych chi'n ff- yn ffindio defaid wedi marw yn eitha aml amser mae yym gennych chi lot fawr o ffliwc ar ôl rhag gwlyb. Un un o'r pethau sy'n cymhlethu yy y colledion 'dan ni'n ga'l o ffliwc yn defaid

Mae'r ffliwc yn gwneud niwed i'r Iafu ac mae'r Clostridia yn cael gafael yn y Iafu hefyd a dych chi'n cael lot fawr o colledion o achos bod y ddau proses yn mynd mlaen. Felly mae hwnna'n rhywbeth pwysig i gofio am ffliwc a bod chi'n cael colledion. Mae 'na ddau beth yn mynd mlaen ond mae'r ddau angen i'w gilydd i fod yn achosi problemau. Yr ail yym symptom i fluke ydy amser mae o yn digwydd nes mlaen yn y gaeaf, y yr cr- y yr s- y sefyllfa croneg, amser mae yr fluke wedyn, chi'n dod nôl i'r llun yma, so ma' hwn yn yym

ac mi allwch chi gael fyny i tua dro, dros mil o'r ffliwc yma yn y Yavi ar un adeg. Felly allwch chi ddychmygu yr, yr uh, niwed mae hynna'n wneud. O, just, i, just i gofio hefyd um, i ddeud bod yr ffliwc yma, amser maen nhw'n mature, to'r adult ffliwc, maen nhw size ych gewyn ych bys bawd chi. Maen nhw'n fflat ac maen nhw'n gallu, maen nhw'n gallu mynd fyny i 3 cendimedr. Ond allwch chi jyst dychmygu, amser mae yna 1,000 neu 2,000 o adult ffiwc yn y iabu, maen nhw'n gallu gwneud niwed mawr. A beth sy'n digwydd wedyn ydy mae unrhyw beth mae'r ddafad yn bita, fel y borfa, a mae'r protein a carbohydrate yn gyd yn cael ei bita gan y ffiwc, achos maen nhw'n cymryd bob peth. allan o'r corff, a mae'r ddafad wedyn yn colli pwysau, mae gweddi yn cwympo, ac mae hyn gallu digwydd reit raddol trwy'r gaeaf. So, dych chi'n dych chi'n mynd mlaen i um, Ionawr, Chwefror, amser mae'r ddafad yn uh, cario ŵyn, ac dych chi'n ddim yn gallu uh, gweithio allan pam bod hi'n colli gwedd. A chi'n meddwl bod o'n ŵyn, ond reit aml yr ffliwc sydd yn achosi'r problem. Mae bwysig i chwilio'n fanwl am y problemau, os dych chi'n cael defaid yn cael problemau cyn wyna yn colli gwedd, problem metaboleg, neu hyd yn oed yn wyna lawr heb lot o laeth, mae rhaid i chi fod yn meddwl am ffliwc. Yym, mae, mae o'n bwysig i gofio am hynny. Felly, nôl i yr symptomau, symptomaes dyn ni'n gweld efo dafad, efo ffriwcyn cronig. Mae hefyd, allwch chi weld e weithiau yn sgwrio neu traddu, ac hefyd welwch chi lwmp o dan yr gên gen i hefyd. Felly, amser dych chi'n gweld y symptomau ynny, yn arbennig, a chi'n cofio bod o'n yn yym llefydd tymhorol, bod chi'n gweld o yn Ionawr, Chwefror, hyd yn oed mis Mawrth, mae'n rhaid i chi fod yn meddwl am ffliwg. A sut wedyn dyn ni'n yn gael gallu profi mai ffliwc ydy o? Yr unig ffordd i brofi ar yr yy cam yma yw Wrth gwneud sampl dom, cymig sampl dom ac i chwilio am wyau ffliwc. Ac mae'n chydig bach o job i wneud achos mae yr wyau ffliwc mor fawr, chi'n gweld be 'di yr yr yy faint y ffliwc, wel ma'r wyau'n fawr hefyd. ac yym mae hyd yn oed ffindio un wy ffliwc, er bod 'na mil o ffliwcs yn yn 'i iafu hi, yn golygu bod 'na ffliwc yna, a mae o'n ddigon o yym ddigon i i ni wybod bod rhaid i ni rhoi triniaeth iddi. Mae, so, jyst i i gofio bob amser bod o'n tymhorol ac bod ni'n gweld yr acute stages yn yr hydref a'r yy stages mwy cronig yn yr yy gaeaf a mewn i'r gwanwyn. Felly yym i, dych chi isio wedyn trio gael triniaeth Fluke i gallu yym Tretio yr symptomau ar stêj sydd gennych chi o'r ffliwc ar y ddafod ar y pryd. Felly yn yr hydref mae'n bwysig iawn gael triniaeth neu drench ffliwc sydd yn gwneud immature ffliwcs, so yr ffliwcs bach sydd yn naeafu. Dych chi, reit aml amser dych chi'n mynd i brynu drench ffliwc mae o'n dweud yy treat plwc. Wel mae isio neu siŵr bod bod o yn treatio immatures hefyd. Amser mae'n do no- mynd o mlaen i Ionawr, Chwefror, dyw ddim gymaint o bwys achos mae bob yy drench allwch chi ga'l ar y farchnad yn yn tretio yr mature ffliwc. Felly yy mae'n bwysig cofio hynny. I Mewn rhai ffermydd lle mae gennych chi lot o fawr o ffliwc, fluke, mae isio yym gwneud, mae isio eistedd lawr efo'r milfeddyg a penderfynu pryd dych chi'n mynd i wneud. Dwi 'di gweld ar rhai ffermydd mae'n rhaid i chi wneud nhw mis Hydref, mis Ionawr a mis Ebrill. Yym ffermydd eraill yn gallu hwyrach wneud nhw llai, ond mae'n bwysig eistedd lawr a gael plan wedi wneud i'w i'w eich ffarm chi ynglŷn â ffliwc.